Dem baş, dema we baş, dema we xweş, dema we geş û dema we hemiyan bi xêr be. Ez Mizgîn Xan dîsa bi deng, reng û bi hemî hebûn û bi enerjiyeke kêm mixabin li hember we me. Dengê me îro bi sponsoriya sereye Rentekar digihêje we ji bo kirêkirina erebeyan navnîşaneke bi bawer ewil e û gelek şêla alîkariyê jî kargeheke pêşketî ye. Ez teqez pêşniyarî we dikim. Îro piçik enerjiya min kêm e, xwe baş hês nakim. Sedema wê ez bawer im ez şerdayî bûm. Ji derve xwarinê nexwin. Pêşî vê pêşniyarê bikim. Ji derve tu tiştekî nexwe. Heya ji destê we tê li mala xwe bixwe. Xwarin ji derve hat xwestin mixwar û ez jardayî bûm. Min dikir nedikir nikarîbûm bi atema serişê xwe her wiha gelek şevek nexweş bû. û ya xerab ez jardayî bûme ez newêrim ji dayika xwe bêjim xwarina derve xwariyê ku ez jardayî bûme. Çimkî gelekî bi mir şer dike ji bo vê tiştê. Divê ev çi bi te hatiye? Ez jardayê me ez newêrim bêjim ez zanim sedam çi ye. Ez dibêm e, nizam qey ji germa her wiha. Yani min newêrî bû bi gota ku min ji xwarin li derve xwariye jardayî bû me. Çimkî wê gelekî li ser serê min bipeyviya. E, bawer bikin Ew nerehetiya ku wê ew bi pêvê xwe bida min, ez jerdayî bûme ew tişt nedida min. Welhasil bi qasî ji destê ve tê ez bawer me ez ji germa jî tesîra wê jî heye. Tiştên hênik sivik û tiştên ku li malê çêdibin bixwin. Jixwe wê xwarinê jî her kes xwar lê bi tu kesê tişt nebû. Bes ez di bandora wê de ma. Yani ev nan bandora xirab li ser min kir. Çixwe bê Suudim. na na ne bê Suudim. Betal dikim gerdûn. Min tişteke wilo negot. Ez miroveke gelekî bi Suudim. Belê wê jiyana min de her tim tiştên xweş diqewimin. Ez miroveke bextewar divê em tim tiştê û peyamên xweş bidin gerdûnê hevokê xweş ji hevokên xweş bikar bînin derheqê jiyana xwe yan ji mirovên hember xwe da ku hikm û bandora pêvan ser jiyana me gelek mezin e lewma bi kan destê wetê pêvên erênê bikin û pêvên neyînî nekin. Belê ez îro dixwazim ji we re behsa dîwana mela û melayî cizîrî bikim. Çimkî mela ji bona min gerdûneke. Bi rastî dibim gerdûneke û ez dima helbistî wî vedikim. Bes ez û e, helbestên mela û ew çîroka ku di helbestên xwe de behs dike. Ez dikevim e, gerdûneke din. Lewma mela e, yanî ez ji dîwana Kurdî gelekî hez dikim. Lê melayê cizîrî ji bo min tişteke din e. Tişteke ecîbe ya ez nikarim hestê xwe bînim ziman lewma min got ew qaz ji bo me bi taybet û qîmet e ez dixwazim beşekê ji bona wî û ji bona helbestê wî û dîwana wî amade bikin. Navê wî rastî li gor tiştê tê zanin Şêx Ehmedê Cizîrî ye. Biborin. Tê texmînkirin ku di sala navbera hezar û pênc sed û heftê hezar û şeş sed û çelan de jiyaye. Li bajarê Cizîra Botana li Kurdistana Bakur hatiye dinyayê. Wî li medreseyên cuda yên Kurdistanê xwendiye û bûye alimekî mezin. Amagahiyê didim de dibe ku nerastî jî çewtî jî hebin biborin li gor agahiyên berdestayê jî vana bi were parve dikim lewma hebe kêmasiyek an jî tişteke lê zêdekirin hûn dikarin dî şîroveya deveya diyar bikin Melayê Cizîrê diwarên wekî felsefe, tasewuf, edebî tesewuf biborin. Edebiyat û zimannasiyê de pisporê xwe bû. Ew yek ji helbestanên herî mezinê edebiyata klasîka Kurdî jî tê hesibandin ji xwe. Wî bi zimanê Kurdî, Erebî, Farisî e, gelek helbestan jî nivîsandiye helbestên wî ne. Berhema wî ya herî navdar dîwane kom ji komeke helbestên wî pêk tê. Di dîwana xwe de e, li ser evîn, îrfan, xweda û mijarên felsefî nivîsandiye. Helbestên wî bi şêwaza xwe ya bilind û bi karanîna hunerên edebî tê naskirin ya ji xwe ez bawer min van hemiya zan lê bes dîsa jî dixwazim bi were parve bikim. Li ser mirina wî jî li gor hin çavkaniyan melayê cizîrê beriya mirina xwe xwestiye ku li cihekî bilind bê veşartin. Piştî mirina wî cenazeyê wî li ser çiyayekî hatiye veşartin û gora wî bûye cihê ziyaretê. Hîna ez neçûme. İnşallah e, Xwedê bike nesîb. Hêza e, helbestên wî tê gotin ku dema e, melayê Cizîrî e, helbestên xwe dixwend e, xweza bêdeng dibû. Taku guhdariya wî û helbestên wî bike. Yani ev çi nîşan dide? Yani helbestê wî bes ne li ser mirovan, li ser tevahî xwezayê wan dor dikir. Yani we fêm kir çima ez divêm ji bo ji bona min gerdûneke. Li ser evîna wî gelek çîrok hene tên behs kirin. Hinek dibêjine ku melayê Cizîrê evîndar e keçeke bi navê Selma bûye. Gelek ji helbestên wî evînî li ser vê evînê ne. Lê belê ev evîn negêştiye mirazê xwe û ev bûye sedema ku helbestên wî yên evînî bêtir bi êş û hesret bin. Lê bez dayika min e, bi vî şiklî behs nedikir dayika min jî e, bi rastî ser e, jiyanên Ev kesên weke mîna Melayê Cizîrê, Ehmedê Xanê an jî klasîk pirtûkê wan ê klasîkên dîwanê e, kêmzêde xwedî agah e çunkî ew jî ke gelek ji xwendinê hez dike dayika min rastî jî e, elmê wê di vî warî de gelek heye ez di vî warî de wê pîroz dikim wez wê weke e, mînakeke ji xwe re digirim Bi rastî miroveke têr û tije ye di derbarê kesên ku navdarê di dîrokê de jiyana wan de bûyar û çîrokên qewimî nedin de van destanên kurdan derbarê vana de gelek agahiyên xweş û çîrokên balkêş di bawê hene. Ez ew xwe di ber xwe didim ku ez divêm ve ji me re carna behs dike ez dixwazim dengê wê qeyt bikim çimkî bes hinek tiştê behsê dike li tuterê min nebîstiye ez ew xwe lêkolîn jî dikim me derbarê wan de nagêjim tu agahiyê dibêje demê min berê de kalikê min yanî bavê diya min mele bûye kitêb dibêjin êwan kitêb weke ku em dikarin bêjin yanî tiştê ku Van berheman ji wan xwendine û tiştê ku kalkê min enûyê xwe jê wer dikirt, hediya min dibe me ji wan re digo kitêbê wî hebû. Lê bes ev ne weke ku tenê bi kîtab bi wateya kîtab bikardan yanî ew tiştên jêr dibên kitêb gelek agahî bin agahî wan bingehê wan xurt û agahiyên berfireh di xwe de dihewandin. Lewma divê ji kitêbê em fêrî wan bûyê diya min jî gelek ji xwendinê hez kirin me divê kitêbê bavê xwe min tim dixwend Velhasil ez dikim û nakim nahê li dengê wê qeyd bikim dibêje nexêr carna bi dizî ez hinek tişta qeyd dikim û li berhev dikim li baxwe naxwazim wanda bin fêm nake ez bêjim ev tiştên tu behsêtkî gelek tiştê bi qîmetin ji bo me ji bo kurda ji bo dîroka me lê mixabin ez dikim nakim pê nikarim bidim fêm kirim bes bi dizî carnan qey dikim Val hasıl tiştê derbarê evîna melayî cizîrî de jî dayika min behs dike dibêje ku mela yani li gor mirovên cizîrê dibêjine mela çi dilê xwe dixe bûka cizîrê mîrê cizîrê Li gor wa yanî li gor vê tiştê jî dema ku mîrê cizîrê pê dihese ji xwe wî surgun dike lê bes di rastiyê de mijar ne ev e dibêjne ku bûka wî xanimeke geleke geleke nûranî bûye geleke xweda perest an bêjin xweda hez bûye û ew Xwedahezî, nûrek, şoqek, xwe ew bedewiya xwedayê wecê wê em bêjin. Dema mela lê dinêre bes hûn zanin mirovên weke mela ne bi çav bi dil dinêrin. Dema mela bi dil ji ber ku bi dil dinêre ew nûra bes her kes nabîne lê mela di wecê ew keça de dibîne. Û dema çav wê nûrê, wê eşqê dikeve û eşqa îlahî dikeve, xwe wenda dike û helbesta dinivîse. Yanî bes evîna ku mela li ser helbestan dinivîse ne evîneke mirovahî ye, evîneke îlahî ye. Yani tiştê daykan behs dike ev e. Pê ku mela tê sürgünkirin dibên li cezîrê e, ba û baran û firtone molet nade. Çend dem wext derbas dibe jê ev tişt didome. E, li ser sonê mirovên cezîrê derin ba mîr dibêjine ev nabe teqez ev ji bo xatirê mela ye. E, divê tu yê bînî yan na em ê helak bibin û em ê li ber ev Tofanê biçin. Welhasil mîrê Cizîrê ji nuh ve gazî mela dike dibê were. Were ez ê e, bûka xwe bidime te. E, hevjînê wê jî vê yekê qebûl dike dibêjin yanî madem yekî weke mela qebûl dikin ku dibêjin ne were em ê wê jî bidine te. Dema gazî mela dikin mela tê Cizîrê Û vê yekê bi wî re parve dikin. Mela vê tiştê qet qebûl nake û bes dike ne. Divê mileke xwe bûka mîrê cizîrê mileke xwe jî hevjînê wê yanî lawê mîrê cizîrê dixe binê milê xwe û bi wan re dimeşe. Dibêje tu kurê min î, tu jî keça min î. Qet nabe ku ez bi çaveke şaş û xelet li te binêrim û min qet nenerîye jî. Dibê tişta ku ji hevjînê keçikê re dibêje tişta ku min di hevjîna te de diye nûreke îlahî ye, eşqeke îlahî ye. Bes divê tu li hevjîna xwe gelek baş binêrî û qedr û qîmetê wê bizanî bî. Tiştê ku ez aşiqê wê me ew evîna ew nûra ye. Bes ne sîmaya wê û ne jî ew e. Bes ew eşqa ye a ku me bi eşqê dixe û divê her bi hev şa û bextewar bibim. Lê tiştê ku ez li ser helbesta dinivîsinim eşqa xweda ye. Yani çuqaz rast ne rast ev mijareke din lê bes çîroka ku diya min jî ji me re behs dikir derbarê melayê cizîrî de ev bû. Hêza wî ya kerametê jî gelek xurt bû. Melayê Cizîrî kiramat bû jî. Hin çavkanî behsa hêza keramatê wî bi vî şiklî dikin yani dibêjine ku dikaribû bi balinde û heywanan re biaxive û ji wan fêm bike. Îna feqîyê teyran em bêjin. Zanebûna wî li gor çîrokekê rojekê melayê Cizîrî li ber çemê Dîcleyê rûniştiye û helbestek nivîsandiye. Dema ku helbestê dixwîne, masiyên di çem de derdikevin ser avê da ku guhdariya wî bikin. Ev çîrok nîşan dide ku heta heywanên di avê de jî ji helbestê wî bandor dikin. Bandor digirtin, bigorin. Mela miroveke gelek pîroz bû yanî geleke bi qîmet bû. Êdî ew çûn mirovên weka wan hew tên. Tê gotin ku melayê Cizîrî tekîliyeke nêzîk bi mîrên Cizîrê re hebû û carnan şîret talî wî dikir. Berî ku wî surgun bike mîrê Cizîrê gelek caran bi wî re dişêwirî. Lê Melay Cizîrî tim serbestiya xwe û serbixwebûna xwe diparast. Nedixwest di bandora tu kesî de bimîne. Tu kesî yanî xwe nedikir tu carî şêw rimendê mîr an jî bi wî navî nedixwest were binavkirin. Yani em ji vir fêm dikin mirov ne girêdayî tu tiştekî be çêtir e. Ji her tiştê hez bikin lê hêl xwe nedine hêlekê li gor nerîna min ev e. Evîn, evîn, evîn, evîn li gorî min dibe ku mirovek be, dibe ku dayik be, dibe ku bav be, xuşk be, bira be, kulîlk be, pirtûkik be an jî stêrkik be. Li gor Nêrînê tê guherîn. Li gorî min mirov dikare evîndarê gelek tiştan bibe. Weke dê û bav, weke pirtûk. Yani ez dikarim bêjim weke zana evîndarê gelek tiştan im. Ez evîndarê dayika xwe me. Ez evîndarê pirtûkê xwe me. Ez evîndarê helbestên mela me. Ez evîndarê zimanê xwe me. Welhasil bi vî şikliya ez dikarim rêz jî bikim. Hemî e, ciyê wan ji hev cûda ye lê bes evî ne. Ez dikarim bê bêjim. Belê li gor e, dilê min zêde pêk neçû belkî ev bername çimkî ez piçeke nerehetim biborin min dixwest ku ez hîn tiştên xweş û geş bi were parve bikim. E, Behsa çend mijarên ku di jiyana xwe de jî pêk hatine weke mînak ji we re bikim lê bawer bikin îro ew qas taqet û hêza min tune lewma lêborîna xwe ji we dixwazim. Hêvî dikim we eciban dibe û min acizî nedabe we bimînin di eşq û evînê e, bimînin di xêr û xweşiyê bê kêlîkê bi xatirê we.